Ħajja waħda qalb in-nies. Niżlin issa lejn id-Dwejra li għalkemm żortu kemm-il darba, xorta jibqgħu kurżitajiet li ma kontx nafhom. Mela Claire, hawnhekk qed naraw dil dal-qortin ta' Għajn Abdul. Dik hemm leġġenda li kien hemm maqarbi kienu żammewh qisu prisoner u tafaħ x'imkien fejn ma setax jixrob, qabdu ħafna għatx. Beda jħaffer u s-sapajn, u bad beda jixrob u tant kemm bala f'daqqa li li miet bil-bil tant kemm bala ilma f'daqqa. U nħolqod din għajn Abdul. Emmek. Eh, eh, emmek, dik dik dik l-qortin temmek, eżatt, fehem l-erin. Oh, vera interessanti Claire, tara kontrast ta' ġeoloġija u biċċa franka. Ah, di, di, per eżempju. Di franka, kolla franka. Bħala ġebla. Bat hemmhekk qawwi qawwi ta' fuq. Hawnhekk għandna pjanti li huma wkoll uniċi għal gżejjer Maltin fosthom il-ġiżi ta' Malta. U di qed di twarret ġerment l-iktar bej frar u marzu, ma tibda twarret diġa l-fjuri l-ela u di bdiet twarret. Ġiżi ta' Malta, kemm hi sabiħa, di hekk toħroġ qisha bi stemm. Ta' Malta tħobb għax di l-ġiżi ta' Malta hija parti minn speċi li nikkultivaw il-ġiżi komuni. Però hija di hija razza endemika, dak żejr Maltin. F'ċertu gżejjer tal-Mediterran għandhom minn il-sottospeċi tagħhom endemiċi, pantelleri għandhom tagħhom li tixbaħ ħafna lil ta' Malta. Issa ta' Malta tħobb tagħmel dak il-zok oħxon bat tagħmel kenipi. Titla sabiħa. U di dwejra u minna Eħe, dik eh, fawdex mifruxa naqra mhux ħażin, tipo anka ta' ċenċ rajnija, rajt xi ftit, u mifruxa ġiet ngħidu l-Western Perimeter, u anka rajta sal sa naħa ta' kważi wara l-qala rajt ftit minna ġi fawdex mifruxa, però f'Malta mbagħad hija lokalizzata F'ġiex postijiet biss Selmonu taħt taħt ix-xemxija. Ġi Malta mbagħad lokalizzata ħafna. Ma din speċi hija endemika għal gżer Maltin, gżer Maltin partikolarment endemika għal gżira ta' għawdex hija sempre viva ta' għawdex. Fiha l-ħabta ta' Mejju mbagħad eh, twarrat eh, riħa ta' kari. Eh, jekk ix-xomma mhm. mm, għalkemm issa mhux qawwija bir-riħu hekk. Waw minna tara minna dwejra. Eżatt, tara, għawek mhux ħażina u popolazzjoni ġmiela. Le, kooperazzjoni rrit narik pjan toħra li endemika l-gżir. Ma nissa raħna raw t-tilet wahda li hija Zinglan Tawdex. dil-pjanta li hemm laħma u tinsab biss fi gżer Maltin. Eh, l-iktar fawdex, però Malta hemm ġiex lokalitajiet li eh, iżolati qegħdin hemmhekk. Imma fawdex hija mifruxa. Eżatt. Iż-żingland tawdex fil-familja ta' tfif, fil-fatt il-fjura tixbaħ ħafna dik ta' tfif. Tklejaw ħafna żoni ta' interess hawnhekk fosthom hemmhekk għandna l-Wied il-Kbir, hawnhekk għandna l-Port u l-Ġebla tal-Ġeneral u 'l hemmhekk għandna l-Qawra u xi darba kellna t-Tieqa. Ukoll għandna wkoll dawk il-ġiex ġebliet żgħar Crocodile Rock u Bear Rock. Li titgħallem xi tkun qed tara int u tiskopri lokalitajiet Maltin u Għawdxin tirriġeneralek l-entużjażmu. Issa, lejn il-parti tal-wied li ma tantx tajt każ qabel. Jiġifieri dan ilma ħelu? Dan ilma ħelu, dan li jinġabar mill-wied. U għaw bil-biċċa waterfall għalhekk il-qattara u l-pont suppost is-sena kollha tinżamm bl-ilma. Ġi waħda minn dawk il-fresh water, permanent fresh water rock pools. Claire, ak hawn ġiex affarijiet interessanti, għandna daw is-siġar bħalissa bla weraq, ngħidulhom is-siġar tal-virgi. L-isbaħ li tarahom fis-sajf, drammatiċi kol kif huma eh, bla weraq, però fis-sajf ikunu bil-weraq u bil-fjuri vjola. Is-siġar tal-virgi li hija iktar komuni f'Għawdex mill-li f'Malta. Ħaġa interessanti wkoll hawnhekk Meta jkun hawn overflow kbira ta' ilma, l-ilma jingħaqad mal-qawra ma' l-NC. Anka uħuta ngħidu l-assallura li titwieled fil-ma baħar imma meta jkun hawn overflow kbira tinstab hawnhekk, ġi tidħol mill-baħar u u tinstitqabad hawnhekk. Ġifieri mbagħad tibqa' tgħix l-ilma ħelu. Kapaċi taqleb għall-ilma ħelu, issa allura il. Midwejra għaż-żona ta' fejn it-Torri ta' Sopo li tasal għalih minn Nadur u San Blas. Kemm hu sabiħ! Le vera hekk hawn pjanuri kbar u importanti. L-onet daw dil-erja hija natural fejn għax hawn diversi speċi ta' xari li huma pjuttost għal gżer Maltin, gżer Maltin huma restretti għal hawnhekk. Infatti hawn pjanta li hija dominanti hawn ngħidu la ċistu abjad. Però il-maġġoranza tal-popolazzjoni tinstab fuq dak il-qortin tal-magun. Infatti, Claire, hawnhekk għandna wkoll xi ftit għerien. Taħtna, jiġifieri mhux viżibbli hawnhekk, għandna l-art tas-sufarina. Ma tistax tasal għalih. Tista', imma mhux qed jidher minn hawn. Le, tista' tasal għalih, imma mhux qed jidher kif mhux qed narawh minn hawn. Imbagħad hemm mar ieħor żgħir hemmhekk b'bokka. Qisu toqba kennija. Ija, qed narah dak. Hawnhekk għandna barriera ta' sopu. Xi darba kienet tintuża bħala barriera li tħaffel, però m'għadix. U mlewa kollha bil-ħamrija u infatti kif qed taraw ħawlu s-siġar u għarbu xeli biex terġa' tiġi reġenerata. Ġi hawnhekk għandna eżempju tajjeb ta' post fejn kienet jintuża b'mod konstruttiv imbagħad kif la ma kienx hemm dak l-iskop iktar, eh, l-awtoritajiet iddeċidew li almenu jsir post ta' rekreazzjoni u post ta' riġenerazzjoni għall-ambjent ekoloġiku. Ara daw kemm huma sbieħ qisu xi ħadd żabarhom f'ballun daw hekk jikbru hekk jikbru naturali, interessanti fatt li jikbru hekk biex kemm jista' jkun ma jaħkimhomx ir-riħ. Din hija l-ikbar speċi ta' tenewt fi gżejjer Maltin, tenewt tas-siġra. Eh, tree spurge. Eh, la valja arbuxa kbira. U dejjem ħadra għax sabiħ. Mux eh? dejjem ħadra, di sabiħ ta' tenewt, l-speċi ta' tenewt li dinamika ħafna, varjaw skont l-istagġun. Fis-sajf di tkun bla wara xej. Ġettejn, palissa ħadra, eventualment fil-rebija ħad tkun bil-fjuri sofor, Imbagħad kif joqrob is-sajf il-weraq jiħmaru kważi bħal ponzjetta, għalkemm di ponzjetta fix-xitwa di fis-sajf, u mbagħad tiġi bla weraq. Mbagħad fil-ħarifa terġa' tkabbar il-weraq. Kif qed naraw hekk dal-kannella jisu ħażiż Dak huma licheni, bil-Latin di tissejjaħ roccella. Huma qishom swabar qaqża griżi forma ta' pjanta. U dejjem hekk qishom nixfin jew. Qishom nixfin, qishom nixfin, eh, dejjem jiġu naqra iktar griżi meta jkunu friski imma mbagħad isiru kannella, ġifieri m'għandhomx dak l-aħdar bħall-pjanti. L-importanti li ma għandhomx xemx dirett fuq. Żgur, ġifieri din naħa qatt ma jara xemx. Din naħa qatt ma tara xemx diretta le. Mawek ħammorru għal-ramla ħamra, Eh, hija waħda mill-ikbar ramliet fil-gżer Maltin, jekk mhux l-ikbar. Eh, Ramla huwa post ukoll importanti għall-ekoloġija. Għax hemm ċertu pjanti li jkbru biss fir-ramel u f'dil biċċa tal-gżejjer Malti. ċertu u maqda u tip ta' pjanti li jridu ħafna drainage fl-eru, allura r-ramel huwa il-perfect substrate. Ġifieri jkunu hemm biss. Mela, jkbru biss fir-ramel, fl-aram tar-ramel.

wiesgħa ħafna, jiġifieri l-wisa' tar-ramel huwa kbir, però hemm back section fejn jikbru l-pjanti. U ġemet fejn għandek it-tumbati ngħidulhom l-aram tar-ramel, sand dunes bl-Ingliż. Eżatt, tip dik hija sand dune. U dak il-siġar li ħireġ. Dak huma siġar tal-bruka, tamarisk, dawk l-iktar siġar li jifilħu għal għall-kosta li tant kemm jifilħu li mill-Iraq jistgħu jsarbu l-ilma mielaħ u jneħħu l-melħ mill-weraq. Ġvi għandhom il-reverse osmosis naturali tagħhom. Niftakar meta kont żgħira dawn fakruni wkoll. Konna morru kemuna il-bajja ta' Santa Marija. U vera għandha minnhom ukoll. Eżatt. Hawnhekk peress li huwa wied hawnhekk jiskula l-ilma u. Ġifieri dak ukoll jiġi ilma ħelu u jibqa'. Ilma ħelu jibgħat jiġi għall-baħar. Għall-baħar. Dan int sorta dil-bajja għandha parti mwied ukoll. Dan dan dat-tip ta' ramel oriġina mill-ġabla s-safra. Infatti dik in-naħa In-naħa t'isfel hemm il-boulders bil-ġebla s-safra mekxufa. Ħaġa interessanti wkoll, xi ħaġa fuq ħlejja, hawnhekk hawn dak il-granċ li jissejjaħ ghost crab. Dak il-ghost, dak li jiġri ħafna, qishom fatati dawn il-granċijiet. U qiegħed hawn biss? Eħe, jinstab hawn u kien rekord ukoll San Blas minn għalija, imma l-iktar li jinstab hawn hekk. U nħoloq però preċident għax pess li dal-aħħar ftit nibdew bejtu l-fkieren, bdew jibżgħu li dal-granċ jattakka l-bajd tal-fkieren, però ma rawx evidenza ta' impatt dirett tal-granċ mal-fkieren, mal-frieħ tal-fkieren. Però dal-aħħar ftit snin ġie recorded dal-granċ. U mhumiex ċerti jekk hux an introduction jew ġie naturali mill-baħar minn xi mkien ieħor. Importanti hu ħalli ngħidulhom li hawnhekk qegħdin naraw il-ħabel imdawwar ma' dawn il-sendju. L-aram tar-ramel. L-aram tar-ramel, eżatt, biex niproteġu daw il-pjanti. Biex niproteġu dal-ambjent, għax hu vulnerabbli ħafna, pers li huma ma' speċifiċi għal dat tip ta' ambjent u li huwa rari għal gżejjer Maltin. Ah, insar dal-barrier biex kemm jista' jkun ma jintafġux jintafġux fuqhom. X'qed naraw hawn? Ma naraw hekk hawn ġiex pjanti li huma rari għax hemm pjanti li huma komuni fis-sand dunes u jinsabu fil-blat Ieħor pereżempju l-pankrazju, dal-pankrazju bl-Ingliż is-seed effidil, jikber kemm fis-sendjus u kemm f'biċċiet ta' blat li huma ramlin u mhux restritt għar-ramla ħamra, però ġmielu hawn kif inhu u jagħmel warda vera tfuħ. Però hawnhekk hawn pjanta li hija restritta sew fosthom it-tenewt tar-ramel, is-sand spurge. Għalkemm hawn biċċa tajba imma bħala waħda mis-sand dunes plants huma hija rara ħafna. U dik tikber minn ġorramen. Tikber ġorramen. U mbagħad għandna pjant oħra li sissa fir-ramla ħamra biss tinstab fi gżer Maltini li hija in-nefel tar-ramel. Li hija di. Issa di hawnhekk kif inhi dominanti, però fi gżer Maltin qed tinstab ir-ramla ħamra biss. Kera, għakka għanna pjant oħra li hija wkoll restritta għall-aram tar-ramel. hija l-xewk ix-xewk tar-ramel. Hija fil-familja ta' Tsunnaria. Jiġifieri mhux minn dak ħafna mix-xewk, il-pjanti tax-xewk huma mill-familja ta' tfief. Però f'dal każ hija viċin il-familja ta' Tsunnaria, viċin il-familja tal- tal-bużbiż. U pjanta li tikber eh, fil Issa kif jgħatem jien qed nilmaħ, xina tafx nagħmel. Mhm. Dik ara. Meta nara xi biċċa iva. tal-plastik jew xi ħaġa li m'għandhax iva, taqsam xejn. Magħha hija li tajb li nneħħuha. Niġbor u nadda. Neħħuha. Għax jiena meta nkun qiegħda fuq ir-ramel hekk biex vera nħossni zort il-post inkun irrid nagħmel naqra ta' Grounding, taqajja ġor-ramel. Kemm ħadt gost b'din l-opportunità għaliex l-għarfien ta' Jeffrey huwa wieħed li qanqalli sens ta' apprezzament għal dak li ta' spiss ma tajtx każ. Jeħtieġ nintebħu kemm huwa dan l-istess ambjent illi jirrifletti l-identità tagħna u li jeħtieġ nissalvagwardjaw.

Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Kia by Motors Inc. Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija u l-Kunsill Malti għall-Arti. Nixtieq nirringrazzja ukoll il-Ministeru għal Għawdex, Enemed, Heritage Malta u Neoderma.

Markiż imminti wkoll apparti d-dar, inti ġej mill-familja nobbli illi għandha storja mhux biss marbuta ma' din id-dar. Jiena ġej minn familja Maltija li tiġi minn kulħadd.